Pan dw i'n mynd i Dŷ Granshi, dw i'n mynd â fy llyfr tynnu lluniau gyda fi. Fy hen dad-cu yw Granshi. Mae e'n hen iawn, iawn, iawn. Mae'n rhaid i Mam weiddi drwy blwch llythyrau er mwyn iddo'n clywed ni. Mae'n eistedd ac yn eistedd yn ei gadair drwy'r dydd yn gwylio criced ar y teledu ac yn yfed sgwash piws. Mae hi mor boeth yn Nŷ Granshi. Mae'n teimlo fel bod ar wyliau. mae Mam yn dweud wrtho. Mae hi fel y carabi fan hyn, Granchi! Mae Granchi yn chwerthin gyda chwarthiad mawr oer uddwn sy'n llenwi'r lle, ac sy'n gwneud i'r llestri grynu. Dwyt ti erioed wedi bod i'r Caribi? Mae Mam yn golchi llestri a chwpanau Granchi ac yn edrych yn ei oergell. Mae'n cynhesu pastau stê a thatws stwnsh yn y Microdon, ac yn arllwys y grefi drosto. Mae'n granshi yn bwyta ei swper ar hambwrdd. Ydi'r gofalwyr wedi bod heb i o granshi? gofyn am Mam, ond dyw e ddim yn gwrando. Mae'r gofalwyr yn debyg i nyrsys. Maen nhw'n helpu Granchi i ymolchi a gwisgo bob dydd. Pan mae Granchi a Mam wedi gorffen sgwrsio, rydyn ni'n mynd i'r llyfrgell i newid fy llyfrau. Ac ar ôl y llyfrgell, rydyn ni'n cwrdd â dad a fy mrawd bach yn y caffi. Mae dad yn dewis coffi Americano a darn o gacen foron. Mae mam yn dewis cappuccino a thriongl mawr o gacen goch fel A dwi'n dewis sydd afal a dwy bicen ar y main. Ar ôl bod yn y caffe, Rydyn ni'n mynd i siop Sprinkles i gael hi fy nia. Wedyn, rydyn ni'n mynd i'r parc i chwarae. Mae dad yn gadael i fi wrthio fy mrawd ar y siglen. Wii! meddai babi bach. Dwi'n mynd i eistedd o dan fy hoff dderwen fawr ac yn agor fy llyfr tynnu lluniau i ddechrau lliwio. Yn y gwanwyn, rydyn ni'n gwylio wenoliaid yn hedfan o'i chwmpas, ac yn y haf, rydyn ni'n cael picnic weithiau yng nghosgod y goeden. Yn y hydref, dwi'n casglu'r mês bach sy'n cwmpo oer goeden ac yn mynd â nhw adre gyda fi. Yn ôl Mam, roedd y dderwen fawr yno cyn y parc, cyn y llyfrgell, cyn y caffe a chyn y siop hif yn iâ. Mae hi wedi bod yno erioed, bron. Mae Dad yn dweud wrtha i bod y dderwen fawr wedi goroesi, Storm Arianwen, Storm Bryn, Storm Caredwyn, Storm Dafydd, Storm Eirian a Storm Ffred. Rydyn ni i gyd yn meddwl y bydd y dderwen fawr yno tan ddiwedd yr oeddor. Ond un dy'r Sadwrn ar ôl Storm William, rydyn ni'n darganfod y dderwen fawr yn gorwedd yn fflat ac yn llipa ar draws y rec, a dyna'r diwrnod aeth Granshi ar goll o'i gadair. Gwaeddodd Mam drwy blwch llythyrau, Granshi! Ond doedd dim ateb. Treuliodd Mam y diwrnod wedyn ar y ffom drwy'r dydd. Siaradodd hi gyda mam-gu Leim i ddechrau. Yna, siaradodd gyda dad-cu Li. Yna, siaradodd gyda hen fodryb Didi, hen fodryb Gwendolyn, hen fodryb Elena a hen ewythr Theo. Yna, siaradodd hi gyda mwy o hen ewithrod a hen fodrybedd a phobl eraill oedd yn cyffredib i fi, meddai hi. Siaradodd gyda rhai ohonyn nhw am amser hir. Yna, siaradodd hi am lai o amser gyda llawer o bobl. Pobl nad o'i ni erioed wedi cwrdd â nhw nac wedi clywed amdanyn nhw. Doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i'n perthyn i gymaint o bobl. Dywedodd hi wrth bawb ein bod ni'n cael parti arbennig i Granchi. Dwi'n mynd â fy llyfr tynnu lluniau gyda fi i'r parti arbennig. Mae'r parti arbennig yn llawn o'r bobl mae mam wedi bod yn siarad gyda nhw ar y ffôn. Ond mae yna gannoedd, miloedd, miliynau, biliynau o bobl eraill heddiw. Mae gan hen ewyllys Theo wallt hir fel plethu sy'n mynd yr holl ffordd i lawr ei gefn. Mae e'n dweud wrtha i, Daeth dy gwransi i Gaerdydd ar gwch o'r enw Eryga. Mae dyn arall yn dweud, ac enw'r ynys ddaeth e ohoni yw Antigua. Mae hen fodryb Didi yn gwisgo wig. Bob tro dwi'n ei gweld hi, mae ganddi wallt gwahanol. Mae hi'n dweud wrtha i, Yn Antigua roedd llawer o heulwen, Môr Glas a cherddoriaeth Soca. Mae menyw arall yn dweud, 'Paid anghofio am y pysgod! Mae Dad-cu Lee yn gwisgo siwt las lachar, ac mae ganddo sbectol haul yn eistedd Ar ei wallt arian, mae'n sibrwd. Pan ddaeth Granchi i Gymru i ddechrau, roedd hi mor oer nes bod chlychau iâ yn hongian o'r tapiau. Ac meddai Mam-gu Lein, roedd rhai pobl yn oeraidd hefyd. Roedden nhw'n galw enwau cas arno, wrth iddo gerdded i lawr y stryd. Mae ein cyfnither yn elfio yn gwisgo pen wisg sy'n goch ac yn aur ac yn wyrdd, meddai. Roedd Granchi yn 97 oed. Roedd ganddo 12 o blant, 33 o oerion, 40 o or-oerion a 7 o o-o-oerion! Mae rhywun yn estyn am ffrite pysgod hallt ac yn dweud, Dim gobaith, man! Fyddet ti byth yn gallu eu cyfri nhw i gyd! Ar ôl eistedd i lawr i fwyta, dw i'n tynnu fy llyfr tynnu lluniau allan. Mae mam yn dod â llond plat o reis a ffa i fi. Mae Dad yn rhoi lloiaid fawr o gyri gafr ar ei ben, ac mae modryb Soph yn ychwanegu coleslaw ar y ochr. Mae ewythr arall yn ychwanegu tamaid o bysgod wedi'i ffrio a darn o giw iâr jerth, meddai. Mae holl o'r oeriau'n granshi wrth eu boddau'n bwyta. Ar ôl bwyd, Mae'r gerddoriaeth yn mynd yn fwy swnllyd. Mae'r oedolion yn dal i fwyta ac yfed a sgwrsio, ond mae rai o fy nghefndir newydd yn dechrau dawnsio. Dwi'n rhoi fy llyfr tynnu lluniau i lawr ac yn dechrau toelli yn fy ffrog arbennig. Ar ôl y parti arbennig, dydyn ni ddim yn mynd i weld Granchi. Dydyn ni ddim yn mynd i'r parc. Dydyn ni ddim yn mynd i'r llyfrgell. Dydyn ni ddim yn mynd i'r caffi a dydyn ni ddim yn mynd i'r siop hufen iâ. Dwi'n eistedd ac yn eistedd yn fy nghadair, yn tynnu lluniau ac yn lliwio, gan feddwl am y dderwen fawr. Yna, dwi'n cael syniad a dwi'n gweiddi i lawr i grisiau, Mam! a dydd Sadwrn canlynol, rydyn ni'n mynd i'r parc. Dydyn ni ddim yn mynd i'r llyfrgell, a dydyn ni ddim yn mynd i'r caffi. Mae yna dwll mawr lle roedd y dderwen fawr yn arfer bod, a dyna lle rydyn ni'n mynd. Dwi'n plannu fy mesen fach. Dw i'n gwthio fy mrawd bach ar y seiglen ac yn dweud wrtho, Un dydd, fe awn ni i Antigua a bwyta pysgod wedi ei ffrio. Ac yna, rydyn ni'n mynd i gael hi fy nha.